Premier wa xifundzankulu xa Western Cape, Helen Zille u vula leswaku u na ntshembo wo tshama u tshinya ehenhleni ka yena wu nge voyameli tlhelo rin'we. Khoto ya Majisitara ta Port Elizabeth yi bakanyele tlhelo xikombelo xa bail xa mfundhisi Timothy Omotoso. Mudzaberi wa xipano xa Baroka FC, Golgo Thobachane, u solela vasoleke n'watipala wa yena, Xewani. Premier wa xifundzankulu xa Western Cape Helen Zille u vula leswaku u na ntshembo wo tshamo ntshinya ehenhleni ka yena a wu nga vuyameli tlhelo rin'we magqweta ya vandla ra DA ya ve ya na nhlengeletano na magqweta ya Zille a palamende Zille u langutane na swihehlo swa matikhomelo yo biha swo yiyisa ndzhuti vandla ehansi lefta endzhaku ka marito lawa a ya humeseke eka Twitter ya marito ya mintirho ya vukuloni Tolo mutshami wa xitulu wa komiti-nkulu wa Huvo-nkulu ya Vandla ra Democratic Alliance, James Self, u bakanyele tlhelo swihehlo swa Helen Zille swo vula leswaku a nga khomiwanga kahle hi vandla naswona ri teke xiboho xo n'wi yimisanyana eka migingiriko ya vandla a nga nyikiwanga nkarhi wo hlamusela leswaku hikokwalaho ka yini a nga fanelangi ku va a yimisiwanyana eka migingiriko. Xiyenge xa maxelo laha tikweni xi hlamusele hi maxelo yo titimela ku tlula mpimo lawa ya nga ta languteriwa epeninsula mundzuku michael berners ku suka ka xiyenge u tlhele a hlamusela na hi bubutsu ra matimba leri nga ta va kona masiku lawa ya taka khoto ya majisitarata ya port elizabeth yi bakanyele tlhelo xikombelo xa beli xa mfundhisi timothy omotoso Majisitarata Thandeka Mashile u vula leswaku murhangeri wa kereke ya Jesus Dominion International Church a nga ha baleka laha tikweni no dlaya vuthali. Omotoso u langutane na milandzu yo tlhakisa no xanisa vaxisati hi timhaka ta masangu nakona wa hatameriwile exitokisini xa maphorisa kusukela n'hweti leyi hundzeke loko a ta va khomiwile a rivaleni ra swihahampfhukaphatsa a Port Elizabeth. Vulavisisi eka nandzu wa yena byi ya emahlweni kasi hi hala tlhelo N'wanuna loyi a hehliwaka hi nandzu wo dlaya Karabo Mokwena u sungule ku endla xikombelo xa bail eKhoto ya Majisitarati ya Joni. Sandile Matsu u khomiwile endzhaku ko kumeka ka ntsumbu wa Mokwena lowu a wu hisiwe wu nga ha tikombi n'hweti leyi hundzeke. Matsu u hehliwe hi nandzu wo tlula nawu. Hambiswiritano, nandzu wa ku hundzeriwe eka siku ra vumakume-mbirhi-nharhu n'hweti yaleyo nakona xikombelo xakwe xa bail xi bakanyeliwe etlhelo. Mune wa vaehleketeleriwa va khomiwile mayelana na ku tirha emugodini swi nga ri enawini eBurkersfort, Alibua Home exifundzhenikulu xa Limpopo naswona ku tekiwe na muchini lowu a wu tirhisiwa ku tirha ha wona. Mulawuleri wa maphorisa Mtlafela Mojapelo u vula leswaku vaehleketeleriwa va ta ekhoto ku nga ri khale. Vaehleketeleriwa va kolomu ka malembe ya makumenharhu-tsevu ku fika ka makume-tsevu wa malembe hi vukhale. Mutsari wa tibuku Ngunguwa Tionko u sole kwalomu ka khume mune wa matiko ya Afrika leyi hakelaka xibalo xa vukoloni bya le tikweni ra France naswona va bohekaka ku endla vuvekisi bya kwalomu ka makume nhungu ntlhanu wa tiphesente ta mali ya vuvekisi ehansi ka ndzawulo ya timali ya France. Ntsengo wa kwalomu ka madzana ntlhanu wa mabiliyoni ya tirhandi ya tidolara ya Amerika yi rhumeriwa eka ndzawulo ya timali lembe na lembe. Loyi a nga laha tikweni u vula leswaku leswi teke vulawuri bya mfumo ematikweni ya Afrika hi tlhelo ra lawula swicelo. Maphorisa ya khome ntsevu wa vaehleketeleriwa mayelana na ku dlawa ka vanhu vanharhu lava mintsumbu ya vona yi nga kumiwa yi tshwile endhawini ya Centurion ePitori hi Musumbunuku. Maphorisa ya ha ta tiyisisa loko ku ve mintsumbu leyi i ya ndyangu wa le Northcliff eJoni lowu nga tlhakisiwa naswona enkarhini wa sweswi va ha yimele swikambelo swa DNA. Grech, wa makume ntlhanu nkombo wa malembe hi vukhale, makwavo wakwe wa xisati Milen, xikan'we na n'wana wakwe wa nhwana wa makume mbirhi nharhu wa malembe hi vukhale Raquel, va tlhakisiwile ekaya ra vona hi Sonto. Muvulavuleri wa maphorisa Kay Makhuvele u hlamusela leswaku vahleketeleriwa va khomiwile madyambu ya tolo endzhaku ka vulavisisi lebyi endliweke. Nandzu wa muntshwa wa khume-nkombo wa malembe hi vukhale loyi a hehlwaka hi ku dlaya murhandziwa wakwe wa khume-ntlhanu wa malembe hi vukhale wu hundzeriwe emahlweni eka siku ra vu-khume-nharhu n'hweti yaleyi Khoto ya Majisitarata ya Groblersdal nakona wu hatameriwile exitokisini xa maphorisa ku fikela laha a nga ta endla xikombelo xa beyili. Mulavuleri wa maphorisa Madzengwepe u vula leswaku ntsumbu wa Dimaka Sotlaka wu kumiwile entshaveni na timbanga to tlhaveteriwa naswona lava vambirhi a va dyondza exikolweni xa le henhla xa Buleu Atefolkop. Xivangelo xa ku dlawa ka nhwana a xi se tiveka kambe vulavisisi byi ya emahlweni. Loko swa ha te tano, Maphorisa ya xifundzhankulu xa Limpopo ya sole swinene timhangu to tlhakisa, ku nyamalala na ku dlayiwa ka vanhu. Leswi landzela ku va maphorisa ya khome n'wanuna wa makumenharhu n'we wa malembe hi vukhale loyi a nga dlaya khale ka murhandziwa wakwe wa makumembirhi n'we wa malembe hi vukhale. Mulawuleri wa maphorisa Matse N'wepe u vula leswaku Flora Matse wa le mugangeni wa le ka Mahlesi T u vikiwe ku va a nyamalarile hi n'hweti ya Dzivamisoko siku ra vu-29 endzhaku ka loko a ta va a holovile na khale ka murhandziwa wakwe. Vulavisisi lebyi endliweke hi vaaki ni maphorisa byi endle leswaku maphorisa ya khoma miehleketelelo loyi a lahle ntsumbu wa mati wa gojini leri nga entangiki exihlahleni. Mulamuleri wa maphorisa u vula leswaku muehleketelelo u vonakarile ekhoto ya majisitarata ya Lephalale Tolo, ku va a ya langutana na nandzu wo dlaya, ku tlhakisa no ba hi xikongomelo xo dlaya. Eka yin'wana mhangu, maphorisa ya le Nibo handle ka Groblersdal ya le ku hlutaneni na nhwana wa 17 wa malembe hi vukhale loyi a nga nyamalala. Mahlatse Didaction Maele wa le mugangeni wa le Muchadi loyi a ri mudyondzi exikolweni xa le henhla xa Machumane u hetelele ku va a voniwa hi kokwa wakwe hi siku ra vu makume mimbirhi n'hweti leyi hundzeke. Mulawuleri wa maphorisa Matse N'wepe u vula leswaku Mayela a mbarile rhoko ya muhlovo wo basa na wasi a tlhela a khoma bege ya muhlovo wo tshuka ni wasi hi nkarhi lowu a nga hetelela ku va a voniwa. N'wepe u vula leswaku Mayela i byele kokwa wakwe leswaku u ya ejoni ku va a landza n'wana wakwe kambe a nga vuyelanga ekaya ku fika sweswi na riqingho rakwe ra le nyongeni ra ha pfariwile. Loyi a nga vaka a ri na vuxokoxoko a nga fonela maphorisa ka nambara ya mahala ya 08600 10111. loko hi langutisa eka ta mitlangu mudzaberi wa xipano xa baroka fc golgotho vachani u sole lava soleke n'watipala wa yena oscarani masuluke laha a vulaka leswaku lava n'wi solaka hi lava nga twisiseki xiyimo xa van'watipala ku xi endlisa ku yini masuluke i ve munhu wa ndhuma n'waxixemu loko a ta huwisa goli yo saseka ka xipano xa orlando pirates Kambe sweswi u soriwile swinene eka swiboho leswi a swi tekeke loko a ri etipaleni, laha ku nga langutiwa ni le ka ntlangu lowu va nga va na wona loko va hlangana na xipano xa Stellenbosch eka ntlangu wa vona wo sungula eka ntlangu wa ti-play-off. Xipano xa Baroka FC xi hlule xipano xa Black Leopards hi tigoli timbirhi eka yin'we, ntlangu lowu a wu tlangela a Polokwane, erivaleni ra mintlangu ra Peter Mokaba. Xipano xa rixaka Bafana Bafana va fikile a Lagos eNigeria laha eka siku ra tolo a va ri ku tiololeni ku va va languta eka ntlangu wa vona na Nigeria lowu va nga ta va va ku ri ntlangu wo fikelela mphikizano wa Africa Cup of Nations ya 2019 laha va nga ta va va tlanga na ti-Super Eagles a Uyo. Stuart Baxter U na xipano xakwe va fike kahle eka rendzo ra vona ro ya eNigeria laha va nga languteriwa leswaku va ta va va ri ka xiyimo xa kahle ku va va languta eka leswi Baxter a nge i ku hlamarisa xipano xa yona Nigeria. Kasi Bafana Bafana va ta tlhela va hlangana na xipano xa Zambia eka ntlangu wa xinghana lowu nga ta wu ri kona hi siku ra vu khumenharhu n'hweti yaleyi erivaleni ra mutlangi ra Murillo. Lowu i ntlangu wa Ntlangu wu ta tlakuka hi awara ya nkombo ni madyambu. Zambia vona va ta ya eka ntlangu lowu va kha va huma eka ntlangu wo fikelela mphikizano wa Africa Cup of Nations lowu va nga ta va va tlanga na Mozambique hi Mugqivela. Vafana Vafana na Xibolobolo va hetelele ku va va hlangana hi lembe ra magidimbirhi ntlhanu erivaleni ra mintlangu ra Orlando. I ku hela ka mahungu ya ririmi ra Xitsonga, kasi loko a ri mina Nyeleti wa ka Mnyuku, ni ra hlanganeni nakambe nkarhi lowu taka. Inkomu.